Well, uh, takatarisa culture mazuva ano nepatakatanga especially inini zvangu indakatanga ndiri munaita zveinternational dance chete i wasn't involved in zim dance music those days zim dance music yanga ine very few names of which these names vanhu vekutoti Ah, vanga vasingatomborekodha vachina vaingoimba mafree style bcause ndairidza mbawa like okay let me take way back ndakatanga ndine sound rangu rainzi king sound it was a one man band chirova mangoma chiendo na tropicana chub vandaifarira kusinage zvangu haya zvichisala ndizvanzviri zvangu and then this one ndendapinda muchub kandakangoti ah damboridza kumaclash bcause kwaitwa ma 10 sound clash 20 sound clash vanda ndo vanda kalinga na mkoma Etherton a ah, Etherton name zizwa ngubvera udara before zve bawa but vanda edi dori dzochi vanda bene ma CD yangu anenge 3 or 4 ma CDs angene mangoma manyowa nje nje vanda to qualify vanda vanda ita number 2 dero pa clash nza ndeta number 2 ndikafara singeti vanda unyedzo pucha chi sound yangu nzi king sound chirowa mangoma chirowa mangoma and then vanda zo join a stereo one mkoma Etherton vata ha ah, we join chi stereo one ta join a stereo one but vanhu vaiimba manje ka madays iwayo kwangu nadaddy distress culture kids bcause vanhu vaiimba taivaona ka one pagore paitwa city sports center hundred sound clash ndo paive vanhu vaiimba ipa but vazhinji vanga singarekodi ana apt apt yangu aripo culture kid winky d daddy distress bcause daddy ndaizoyero bcause kune vamwe vaimba vanga vasingatoimbe shona akazvachoseka vaitoimba sana kepoton waizi ana dadza ndo vanhu ava vataiziva kuti haa maartist ari kuimba but vanga vasinga vanga vasinga rekodi vainguya kuzongoimba mubhawa and those days ndingati chiko pane mwe angari kina kina was there kina ndiye mwe akauya aiuya kubhawa kuti haada kundodochi ndikudawo microphone bcause mubhawa wanga vasingapiwa mike zvekumhanya zvongo indoimba zve zvayangu vanga vasinga nanzwi mike yanga iri isusu mamc tisaikondrora zvinhu saka from those days eh, vanhu vatanga vanoimba vatanga kuwanda vapavhurawo red fox red fox ndiyo yakazowanza limelight kuna vanhu vanoimba vanoimba ngakupihwa mukana eh, like the likes of smiley smiley smiley aiimba ari mc futi mm. sangani vapfanha vakewo vairikurutawo mm. and then bva vazotangwa nyadzi paradio idzi mm. paradio takutoridzwa paradio pepe because paradio takatanga chiridza ndiri judgment yard yatiranda judgment yard ndasingaridze infact ndaingonojegerawo kujudgment yard kusi judgment yanga ina vanhu four sai ndaingojegerwa paipi akaingoe ndoone team chii haa vandazi ngokuti angurova kuenda basa handichaendawo handichaenda kuradio ndangoenda chi kubhawa then vandazofonerwa kuradio unzi pane vakanzi ripe kuti kaslot kuridzi ah takutora mukomba redu webecha akutomhanya ya bisha paoma ipapo ndipo ndandasiya judgment yard ha ah, ndisati ndakasiya judgment yard ha ah, i think about four, four years ago and then ndanga kuti zvinhu zvangu ndega but madays isusu atainyatso ataita zvekuti zambhawa isusu ka maartists vairova mangoma nemwoyo wese because mike wanga usingatambise mukana kwapiwa microphone bcause mazuva ano handisi kushora zvangu kana ndikudzikisira but zvasiyana isusu pataikura bcause achiri mufana madezi ah, mazuva ndakura kaini waiti muna takapiwa mike kuti aimbe soka eh, the people would appreciate hakuna munhu aitengwa nemakeni kudhara kashoma kutengwa nemakeni kunzi wausugona kuimba it was very rare saka those were the days and content yaibuditswa malyrics ayo chaiyo angatori different neamazuva anayo amiyo kana kune vaiziva dadhi kwangu ne mwainzi smiley anga ari mc yo silverstone family ndo vanhu ataiziva venyunyimba because dadhi aiimba under stere one smiley aiimba under, under silverstone anga ari mamc but vaiimba futi sapaizvo bcause kudhara paidzwa instrumental mbawaka ridi mnyona rakauya soka paitwa kana instrumental sapaizvi ndo paimba chi ana major ivaya vorochi voraida paye paye and then mangoma ekujamaica ozorira because it was more like it was 90 percent jamaican music 10 percent zimbabwean music ovechi zimbabwe music vanhu kuti tangojaira kuvaona kuti hando varipo but no one really followed kuti vanhu ava vari kuita sei and then ukaita ana potato ana potato uh, personally maonero angu ini munhu wandaiti ai pane kunonzi kutosta kutosta kuye kutosta waiziva potato aitosta kota vamwe nzana iyapi bantan ndo vana imba iyo but vanga vari vashoma shoma zvokuti ha vaingoimbawo zvavo but zvokuti kuvafollowa zvokuti mazuva zvokuteera pfanha kuti abudisa song yake oteera kuti haada ah, kutodownload song yake ha ah, taingonzwira ipapo zvogumira ipapo So culture those days eh, ma MCs ndo usually vainzi vaitoimba because mazuva ano vanhu vanoimba vakumuti ome oh, kuti vani rider simbisa bhawa havazvigone saka kudhara beja iye aibata mike achiimba futi dhadha aibata mike achiimba smile aibata mike achiimba saka the culture was more like ukata mc waifanira kubva watoimba ndokutongozvaitika kudhara kusanapota aitobata winga aitu aitobata mic vatanga kuzoimba sezvandakungoitwa mazuva ano ini ai mazuva ndakuimba so couch yakudhara and it was hatingati it was personal but it was loyal kana uri munhu westere one ka wanga uri loyal kustere one wanga usingaende kusovazinzwa chose hayi zvamazuva ano zvokuti ndingaita collabo nauyo vada izvo hayi vakudhara vanga usina izvozvo kwanga une maclicks maclicks ekuti iri sound rinofamba rakadaro sound rinofamba rakadaro there are so many mcs vangongoita vanga handichaziva mazita achona but every sound ranga rina mc aitozopedzisira kutoimba futi aitongoimba achiraida nestera yake chijamaican mm. kozoita vanhu vainzi vainzi agl agl yanga iri click vaitonge tok but vanga vari mazimba ndo vatoita hava like the standards aitoenderana nejamaica panga pasangana difference hence always good and lovely always good and lovely hence ag ranga ri click so hamadi zona ndisana nyatso full active panyaya dzemangoma but tikaona vakomana vevaimba ivo datombovatsvaga vanhu ivavo bcause ha we need such, such artist vakaita munyama yekuti chakazoputika aivo pamwe achinge vakurawo plus vakaritayawo because mangoma Eh, kudhara taitu tasingaitire mangoma kuti wane mari taitira mangoma for passion and love yekuti utonzwa mangoma waiziva waitoti ukarova kubhawa ten dzikacha uri pamba ka waitorwara wobida dzisingawiswa kuedzi bcause mangoma taisingaone mangoma ka mangoma taitomanzwira kubhawa kumba taingozva kudhara mangoma asina basa but mangoma anakidzi tainzwira kubhawa kuwana mangoma ka ayange iri challenge but taizopiona naitha tiona kunge nemalinks nana jabi jabi yaona mangoma ubva kucanada saka tatine ka kaadvantage and isusu semamc izvi zvatinoita izvi zvinhu zvekuti takakopera taka skiri rekujamaica kuonawo mainterviews kuona natony martin achazo vanenge vachiita zvezvi tichingotioro skiri mbichana mbichana and eh, vatasvika patasvika panapa but when you looking at the artists the culture yaako mazuva ano inoyi neyakudhara zvakatosiyana because waiti kuona artist munhu achiimba ka eh, last day reshorere ukuona kana couch akida achiimba song yake one ka waimirira next year gore kuti umone futi kechitwo saka zvakudhara zvanga zvine ini i think zvanga zvine loyalty kuti wabva kuchitungwiza yokurepresenta fee yokurepresenta mbari pamba zia zvoku It's, it's a good thing kuti mukabatana muka, muka ka vibe rinoenda kumberi but kudhara it was one side iroro bcause isusu isusu kwatakabva isusu like personally kwandakabva inini ah, ndautangira kustere one ndakatanga kusilverstone kusilverstone ndaipeta tambo kusimudza maspika e toisa mvenyu mabvuku oko madbinox nabango ndakanyoshanda nabango than madbinox saka bango manje aihosta madance mahowo mabvukuho neku nekukadoma chegutuku aita mahowo aita mafunction saka ndani shamwari yangu yainzi kosam so ndiye akandiudza chi kuna bango ati hamfie song chi but aitakura maspeaker netambo toline achi toseta mshini chi muchingoti vanhu 3 4 tabi ayi this is atichaonekwa asi mfie song aitobata mike anga about the same age but iye aitobata mike ari kamfana so saka ndozvimwe zvakangoti inspire iye aitoimba funi vhesi wangu aibata mike but aitoimba but zvekuimba ndaingoti haida kuita chinhu wani zvakuvavarira chinhu wani zvinosiyana ah, zvinosiyana mm. so the culture yakudhara neyamazuva ano ah, mazuva ano kwakazongoyawo vanhu vanhu vatakatodzidzisa isusu vanhu vekuti takatovadzidzisa kuti vasvike pavasvika kuti aya mangoma bcause taifollowa like 2008 patanga kupisa vibes kateo i think ha ndakato inonzi abisha pauma ndakatozopiwa rinonzi abisha pauma bcause ndainzi asha b kana kuti asha world ndonanga ari stage name rangu sa manje ninye kuda vibes kateo manje bcause anonzi adija pauma ndichitaiwa mana adija pauma akaipa munhu akaipawo 2008 tichikuza zvanzi hayo tawa kuti mr pauma watiwa abisha pauma and then i got a new name but i was asha b or asha world so madays atikada mangoma hakuruzvamazuva ano zvokuti unoona song two days auchada kunzwa tairidza one song iyo for a good three to six months song ichipisa isingatombamisika so mazuva ano manje haa ah, mazuva ano i think technology awandisa awandisa and toona kuti direction chaiyo chaiyo kuti tikunanga papi bcause vanhu anoimba ka but unoona kuti munhu aimba magenre ese Because core dance artist you need to unofanira kuva une identity kuti I represent dance or music. So mazuva ano manje vanhu vari kungoita anything chiri kutrenda whether hip hop mapiano ichi people just want to stay relevant. Mm. Ndo pandiri kuona kuti apa dai vanhu vakwanisa kushingira pane one type. I've got a very good example wemunhu wandiri kuona kuti munhu wani uyu makafollowa music yake kubvira kudhara anobvira achinja. Pane mufisi anonzi Dadza Diwe. he's always been a fireman from the start haana bvira achinja ati yake akaimba song hip hop unoti ari kuuya nedanso pahip hop anokeepa ano that identity yake kuti inini ndiri am a fire artist manje vamwa ah. zvakasiyana but bcause chimwe chandakaona futi ka mangoma ukamabatira padenga usingazivi bcause zvine culture zvine roots inoterera rege music old kune anonzi madub kune skunk music one drop conscious music sa cuz danso it's, it's, it's a culture haikutangira danso inotangira ine roots rege ona na vibes kati vantu bigger bob mali andizoti akone madhara ngarivo sa vamwe avaziye manje angutangira patangire papo umwe muti ungura ungura usina usina midzi saka kuita hey, it's a good thing to appreciate kuti payo new talent but uh,